Aşraf Şahin Durmuş meýdanynyň gerçekleri Ýazyjy bilen tanyşlyk. Häzirki zaman arap dünýäsinde tanymal ýazyjylaň hem-de ussat psihologlaň biri hökmünde tanalýan Aşraf Şahynyň aglaba eserleri Şahsyýeti terbiýelemek, olary döwrebap sagdyn düşünjeler bilen kemala getirmek hem-de terbiýäň köp taraplylygyny göz öňünde tutmak hakyndadyr. Her bir şahsa täsir etmek üçin mümkin bolan ähli ýagşy usullary ulanmalydygyny, muň üçin ylym-bilimiň ählisiniň hem juda zerurdygyny öňe sürýän alym ýazýan eserine öz garaýyşlaryny, pikirlerini siňdiripdir. Ol arap dünýäsinde giňden tomaşa edilýän köp sanly telegepleşiklerde, hususanam Durmuşyňy täzele, Ýürekleň söhbeti, Durmuşyň genji hazynasy, Merhemet mejlisi, Ertiriň hyýaly ýaly tomaşaçylary özüne kökeren telegepleşiklerde bu ugra dahylly süýji we çuňňur manyly gürrüňler bilen yzygiderli çykyş edýär. Oň şol gepleşikler hem-de okyjylar bilen gurnalan duşuşyklar esasynda ýazan ençeme kitaby neşir edildi. Ol Ýüregiň dogluşy, Seň süýji durmuşyň, Säwliklerden şeýdip saplanylýar, Maksat şeýle kesgitlenýär, Mynasyp ýanýoldaş bolmak üçin bir ýüz bir pikir, Özüňi öwren, soňra hereket et ýaly birnäçe kitaplaryň awtorydyr. Ol terbiýeçilik, jemgyýetçilik hem-de psihologiýa meseleleri boýunça maslahatçy hökmünde ýörite gurnaklarda hem-de internet saýtlarynda iş alyp barýar. Ýaşlara öz geljeklerini kesgitlemegiň ähmiýetini, şeýle-de ýollaryny, usullaryny öwredýär. Ýörite leksiýalar bilen çykyş edýär. Doktor Aşraf Şahynyň Durmuş meýdanynyň gerçekleri atly eseri dünýäň birnäçe dillerine terjime edildi. Bu kitapda özüňe akyl ýetirmegiň, öz mümkinçilikleňňi peýdalanyp bilmegiň hem-de durmuş meýdanynda aýgytly gadam urmagyň ýollary öwredilýär. Aýdylýan pikirler we mysallar durmuş wakalary bilen berkidilip beýan edilýär. Durmuş meýdanynyň gerçekleri. Bu kitap. durmuş meýdanynda dogumly hereket etmäge ukyply her bir okyja niýetlenen. Biziň her birimiz durmuş meýdanynyň gaýratly gerçegine, batyrgaý perzendine öwrülmek üçin ynamsyzlygyň gazygyna örüklenen, dagy gobsundyrjak gaýratlanmady duşagyndan çözmäge, öňe ynamly ilerlemäge mynasypdyrys. Bu kitabyň her bir okyjysyny gutlamak bilen birlikde şeýle eseri ýazmaga gaýrat tapanym üçin özümem gözden salamok. Sebäbi bu setirleň, pikirleň içine çümen mahalym özümem durmuşyň bir gerçegi hökmünde görmegi başardym. Bu gutlanylmaga mynasyp ýagdaý. Üstesine şeýle gutlagy bu kitaby eline alyp okap başlan her bir okyja-da aýdýan. Çünki Okalan setirlerden soňra ýürek çuňluklarynda peýda bolan bir ses ýa-da pyşyrdy siziňem durmuşyň gerçegine öwrülmäge ukyp-gaýratyňyzyň bardygynyň buşlugydyr. Özümi hem-de sizi gutlamak bilen çäklenmän, ýürek jümmüşinden barha ýokary göterilýän hem-de siziň ynamyňyza öwrülip barýan şol pyşyrdynyň, şol sesiň, şol sözüň, Çyn sözlügini size buşlasym gelýär. Ol sesde hiç bir galatlyk ýokdur. Ol ýüregiň hak sözüdir, çyn sözdür. Her birimiz durmuş meýdanynda aýgytly ädimler ätmäge, gaýratly, dogumly hereketler etmäge, şeýdibem arzyly maksatlarymyza ýetmäge mynasypdyrys. Biziň her birimiziň durmuş meýdanynda görelde görkezmäge, hemmelere nusgalyk bolmaga mümkinçiligimiz bar. Eger-de durmuşyň özüne dil bitsedi, ol özünde şeýle perzentleň bardygy bilen buýsanardy. Durmuş siz bilen buýsanardy. Bagtyň özi size guwanardy. Walla ynanaýyň, şu sözümde hiç bir çişirme ýa-da ulaltma ýok. Biziň her birimiz boýumyzyň, ýaşymyzyň, reňkimiziň, dilimiziň, dinimiziň, milletimiziň hem-de ýene görülen parh edýändigine garamazdan, durmuş meýdanynyň dogumly gerçegi bolmagy başaryp bilýäs. Birje şerti, talaby, muňa düşünmegimiz, ynanmagymyz, şol derejelere ýetmek, mertebe münberlerine çykmak üçin yhlasly zähmet çekmegimiz, gaýrat etmegimiz gerek. Üstesine, gaýratymyzy tijemek üçin göterip bolmajak ýüküň ýokdugyny, bu ýollarda janlyja hereket etmegiň juda bir kyn zat däldigine-de göz ýetirersiňiz. Şeýdibem birek-birege arkadaýanç bolup, arzyly sepgitlere tiz ýetmegi başararys. Her bir işiň hötdesinden geleris. Eziz okyjylar! Eliňizdäki bu kitap Durmuş meýdanynyň gerçekleri ady bilen ýazylan köp sanly kitaplar toplumynyň bir bölümi. Bu ýerde aýdylan zatlar, ýazylan sözler gazyga örklenen gaýratymyzy örkünden boşatmaga, irkilip galan hem beýik işleň hatyrasyna oýarylmaly ukyp-başarnyklamyzy herekete getirmäge, hemem durmuşyň dogumly, edenli perzendine öwrülmäge ýardam berer. Meň garaýşyma görä, gaýratly gerçekler, ähli ýerde ynamly hereket edýär. Dogumly hem batyrgaý gadam urýar. Her bir işe töwekgellik bilen girişýär. Guwandyrýan netije bilen alyp çykýar. Işinde ýa okuwynda tutanýerli hem erjel bolýar. Edep-terbiýesinde dogumly, aň-düşünjesinde medeniýetli, gylyk-häsiýetinde salyhatly bolýar. Özara adamkärçilik gatnaşyklarynda mähir-mylakatly, tagat ybadatynda yhlasly, sabyr-takatly, ykbalyň ynanan wezipelerini bitirmekde ynamly hem gaýratly bolýar. Meň garaýşyma görä, gaýratly gerçekler özlerini alyp baryşy bilen hemmelere nusgalyk bolýar. Her bir haýyrly işde görelde görkezýär. Asylly hereketleri, başarnyklary bilen köplerden tapawutlanmagy başarýar. Beýleki adamlar olaň özlerini alyp baryşlaryna, berjaý edýän beýik işlerine haýran galyjylyk bilen seredýär. Dillerinde bolsa Aperin hem-de alkyş sözleri ýaňlanýar. Meň garaýşyma görä, gaýratly gerçekler hemişe we hemmelere güler ýüzli, hemme ýagdaýda tutanýerli, her bir işde janypkeş bolýar. Olar güýç-gaýratly, ruhubelent, yhlasly bolýar. Hemişe beýik işleri ymtylýarlar. Il-güne sylag-muhabbetlidir. Olaň ýüreginde ýigrenjiň zerre ýokunnysy ýokdur. Hemişe mähir-mylakatlydyr. Ýüreklerinde hiç kime kine kütüw ýokdur. Hemişe geçirimlidir. Kimdir birinden öç almak duýgusy ýokdur. Diňe özleri bagtyýar bolmak bilen çäklenmeýär. Olar beýlekiler üçin hem bagtyýarlygyň, güýç-gaýratyň, ylhamyň çeşmesi bolup hyzmat edýär. Meň garaýşyma görä, gaýratly gerçekler her bir iş-amalyna erjellik, janaýamazlyk bilen çemeleşýär. Il arasynda hemişe işjanly we güler ýüzli gezýär. Dileg-dogasynda yhlasly, özüni pes-päli alyp barýar. Mahlasy, gaýratly gerçekler durmuşyň ähli meýdanynda, ähli pursadynda gaýratyny aýamaýar. Olar ähli ýerde köňülleriň tümlügini syryp aýyrýan şamçyrag şuglasy bolup hereket edýär. Men durmuşyň gaýratly gerçeklerini, hut şeýle göz öňüne getirýän hem-de siziňem şol derejelere ýetmäge mynasypdygyňyza, başarýandygyňyza doly ynam edýän. Durmuşyň gaýratly gerçekleri bolmaga wagt ýetdi. Gerçeklik ýolunda amal edip boljak pikirler. Kim bolasyň geler? Gysgadan anyk hem çuňňur manyly şu sowaly saňa-da, özüme-de beresim gelýär. Eger-de şu durmuşy täzeden ýaşap bilýän bolsak, onda kim bolup ýaşamagy saýlardyňyz? Taryhda bar bolan ýa-da tanyşlaryňyzdan haýsy şahsyýetiň ykbalyny saýlap tutardyňyz? Siziň saýlan adamlaryňyz kim? Näme üçin hut şolary saýladyňyz? Oň haýsy häsiýetlerini? nähili gylyklaryny eý görýäňiz? Ýadyňda saklanan şahsyýetlerden birini saýlanyňdan soň, oň göwnüňe eý görünen häsiýetlerini, aýratynlyklaryny ýatla. Göz öňüne getirdiňmi? Pikiriňi jemlediň dämi? Gel onda ikimiz bilelikde goşgy setirlerden süzülip alnan aşaky jümleleri üns bilen okaly. Eger-de käbir adamlar göwnüňe ýaran bolsa, senem şolaňky ýaly häsiýetlere büren. Şonda şeýle abraý sende-de bolar. Diňe haýran galmak ýa-da halamak bilen çäklenseň, beýikleň hatarynda ornuň bolmaz. Hak aýdylan söz, makul jümle. Käbir adamlar ýa-da olaň käbir häsiýetleri babatda diňe täsire gaplanyp otursak, halamak bilen kanagat etsek, şol häsiýetleri özümizde terbiýelemäge, bürenmäge yhlas tagalla etmezlik asla kabul ederlikli däldir. Beýik mertebelere, abraýly derejelere ýetmek üçin olary köre-körlük bilen gaýtalamak gerek däl. ýa-da özümizde heniz ýokdugy, özgelerde bardygy üçin gyýylyp, gynanyp, kine-kütüge çümmekligiň bimany. Özümize erk etmegi öwrensek, özümize diýen etdirip bilsek, tijensek, şol ýagşy gylyk-häsiýetleri, ajaýyp keşpleri özleşdirip bileris. Gylyk-häsiýetleň zerbap lybasyna bürenmegi başararys. Käbirimiziň eý görýän adamlarymyzdaky ýaly häsiýetleri doly özleşdirip, ählisini gaýtalap bilmezligimiz mümkin. Belki-de, şol şahsyýetiň hut özi ýaly bolmagy başarmarys. Muňa garamazdan, biziň her birimiz häsiýetlerini eý görýän birnäçe ýagşy adamlarymyzy saýlap bileris. Olaryň hersinden bir gowy häsiýeti öwrensegem, özgelere abraý-mertebe gazandyran köp sanly häsiýetleri özümizde kemala getirip bileris. Şeýdibem, başga bir adam bolmagy başarmarys, emma özümiz bolup galarys. Bu bolsa iň uly utuşlaryň biri hasaplanýar. Özümizi iň ajaýyp häsiýetler bilen bezemegiň hötdesinden geleris. Şu hakykaty hemişe peýdalanmagy başaralyň. Ýagşy gylyk-häsiýetlere beslenmek üçin hiç bir zat bize päsgel berýän däldir. Has gowy adam bolmak üçin hiç bir zat biziň öňümizi bükleýän däldir. Eger-de nämedir bir zat bize päsgel berýän ýaly görünýänem bolsa, ynanaýyň, bu diňe bahanadyr. Gel, ýene bir ýola gaýtadan göz gezdireli. Birinji, özüňden başga kim bolmagy arzuw edersiň? Ikinji, ol şahsyň nähili ajaýyp häsiýetleri bar? Üçünji, seň göwnüňden turýan bäş sany has gowy adamlar kimler? Dördünji, seň garaýşyňa görä, olaň haýsy häsiýetleri seň ünsüňi çekdi? Bäşinji. Indi bolsa sen şolaň şonça ýagşy häsiýetleriniň içinden birini ýa-da iki sanysyny saýla. Hem-de hut şu günden, şu pursatdan başlap, özüňi şol häsiýete laýyk alyp barmaga çalyş. Şol häsiýetleri ymykly özleşdireniňden soňra, beýleki gowy görýän häsiýetleňe geçmegiňi dowam et. Seň ädimme-ädim ymtylyşyň kämillige eltýän ymykly güýje öwrüler. Jeýskanyň güni. Ynsany käteler düşnüksiz tukatlyk gurşap alýar. Hemme zat ýerbe-ýer ýaly görünse-de, nämedir bir zadyň ünjüsi ýürege ynjy berýär durýar. Şeýle ýagdaý köplenç indiki arzuwlarymyza, etsem goýsamlarymyza ynamsyzlyk bilen çemeleşen halatymyzda ýa-da geljegimiz üçin göwün gandyrjak bir zady ýüregimize düwmedik halatymyzda peýda bolýar. Ýa-da hökman ýerine ýetirmeli işlemmizi etmeýän wagtymyzda-da ýüze çykyp bilýär. Geljegimiziň arzuw-maksatlaryny nähili saýlamaly? Jessika ýigrimi ýaşlaryndaky gözel gyz. Ol bir gün geçen günleri, durmuşy hakda çuňňur oý-hyýallara çümdi. Şu wagta çenli terinde öwrüm eden, ýüreginde orun alan, ýöne arman bilen soňa goýlan ýa-da bir sebäp bilen unudylan, garaz, amala aşmadyk arzuwlarynyň uzyn sanawyny düzmäge başlady. Soňra olary ýadyna düşşi ýaly, tertibine görä kagyza ýazmaga oturdy. JSK-nyň hasyl bolmadyk ululy-kiçili arzuwlarynyň sany otuza ýetdi. Olaň arasynda öwrenmegi ýüregine düwen, ýöne öwrenip bilmedik, bir işi bitirmäge ilgezik bolan, ýöne doly hötde gelmedik ýaly ownukly-irili ençeme arzuwlary etsem-goýsamlary bardy. Hatda ol ulagynyň ýagyny çalyşdyrmagam ýüregine düwüpdir. ýöne hiç hili ugruna çykmandyr. Jessika ömrüniň paşmadyk arzuwlarynyň sanawyny ýerli gazetleň birine iberdi. Gazetde ýalpyllap duran makalasyny gören Jessika bu arzuwlaryny täze ruh, hyjuw bilen amala aşyrmaga girişdi. Jessikanyň bu hörpi örän köp adamlaram ruhlandyrdy. Oň uslubyndan ugur alan adamlar öz ömürlerindäki hasyl bolmadyk arzuw-maksatlaryny kagyza ýazmaga, sanawa düzmäge başladylar. Amala aşmadyk arzuwlaryny gazede berdiler, birek-birek bilen paýlaşdylar, soňra bolsa olary hasyl etmäge girişdiler. Indi özümize dolanyp geleliň. Bizem edil şol adamlar ýaly hereket etsek nähili görersiň? Şu wagta çenli ýüregimizde orun almagy, yz goýmagy başaran, ýöne amala aşmadyk arzuwlamyzyň sanawyny düzmegi neneňsi görýän. Haçandyr bir wagt ýürekden islän, emma paşmadyk arzuw-hyýallamyz bardyr. Ol arzuw uly bolsun, kiçeňsi kinniwan bolsun, aýratyn hormat goýýan bir adam bilen tanyşmak islegi bolsun, belki-de öwrenmek islän bir zadymyzdyr ýa-da özleşdirmek islän bir kärimizdir, hünärimizdir ýa-da berjaý etmek islän bir işimiz bolup biler. Hemmesini bir sydyrgyn tertibe düzsek, indiki ädimlemmiz üçin örän ähmiýetli boljakdygy ikuçsyz. Käbir adamlar Paşmadyk arzuwlary ymykly unudyň diýýändir. Emma men şolaň içinden hasyl edip boljaklarynyň heniz bardygyny ýatladasym gelýär. Belki ol arzuwlar öz wagtyna çenli şu güne çenli garaşandyrlar. Gel onda galam kagyzlary alalyda şol arzuwlaň sanawyny düzmäge girişeli. Biz bu sanawy ol arzuwlamyza ahmyrly bakmak üçin dälde hasyl bolmak mümkinçiligi bar bolan arzuwlamyzy amala aşyrmak üçin şolaň ugrunda ýeterlik yhlas tagalla etmegimiz üçin düzýäs. Eger hasyl bolmak mümkinçiligi ýok bolsa, onda şeýle arzuwlarymyzy bökden şowsuzlyklaryň sebäbine düşünmegi başararys. Hereket et. Birinji, ýürekden islän, ýöne hasyl bolmadyk arzuwlaryň sanawyny düz. Ikinji, ol arzuwlary hasyl etmek mümkin we indi giç ýa-da indi mümkin däl diýen toparlara bölüşdir. Üçünji, arzuwlaryň amala aşmagyny bökdän päsgelçilikleriň nämedigini kesgitle. Dördünji, şolaryň içinden ýakyn wagtda hasyl edip boljak bir ýa-da iki sany arzuwyňy saýlap al hem-de şolaryň ugrunda hereket etmäge giriş. Ynamyňy bire bagla hem-de yhlasyňy aýama. Pikirleriň dagynyk bolmasyn. Hatyrjem bol. Birkisini hasyl edeniňden soňra ömrüňe, ykbalyňa ähmiýeti bar bolan beýleki arzuwlaňňa hötde gelmegiň ugruna çyk. Sen hökman başararsyň. Arzuwlaňňa berleňde bir şerti, talaby hergiz ýadyňdan çykarma. Arzuwlaň ählisi arassa, halal arzuwlar bolsun. Ikirjiňlenme. Dessine başla. Gel şeýle bolaly. Bir gezek George Bernard Shawdan ömrüňi täzeden ýaşap bolýan bolsa, kim bolup ýaşamagy saýlardyňyz diýip sorapdyrlar. Ol biraz säginipdir-de, köpleri haýran eden şeýle täsin jogaby beripdir. Jorj Bernard Şou bolup ýaşamaga ýagdaýy bolan, ýöne hiç wagt bolup bilmedik adamyň ömrüni saýlardym. Men ussadyň bu jogabyny örän ajaýyp hem jaýdar hasap edýän. Şol bir wagtda bu jogabyň içinde gamgynlyk, tukatlygam duýulýar. Jogabyň täsinliginiň ajaýyplygynyň syry oň hakykylygynda, başgalara meňzemeýänliginde. Gamgynlygynyň syry bolsa oň bolmak isleýän zadynyň hakykatynda jemlenýär. Adamzat taryhynda özi bolmagy başaran ynsanlar, ýagny bolmak isleýän ýagdaýynda, ýetmek isleýän derejesinde gezenler juda azdyr. Göz öňünde tutan maksadyna ýetmek üçin özüniň ähli güýç-gaýratyny, ähli ukyp-başarnyklaryny doly peýdalanmagy başaran ynsanlar sähelçedir. Ýürek gyýyjy bu hakykat başga bir zady ýadymyza salýar. Özümizi tijäp biljekdigimizi buşlaýar. Bu ugurda ýörite geçirilen ylmy barlaglara, seljermelere görä, ynsan öz mümkinçiliginiň, ukyp-başarnygynyň hem-de takat güýjüniň sadaja on göterimini peýdalanýar. Galanlarynyň hözirini görmek, ulanmak, herekete girizmek miýesser etmeýär. Ine şu özümize dahylly ajy hakykat. Sebäbi ulanylman galan şol takatlar, energiýalar, ukyp-başarnyklar durmuş basgançagynyň iň aşaky gatlaklarynda saklanmagymyza, ýönekeý ýöntem zatlar bilen eglenmegimize getirýär. Ýogsam, şol basgançagyň depesine çykmaga doly mümkinçiligimiz, ukyp-gaýratymyz, takatymyz, ýagdaýymyz ýeterlik derejede bar. Bu hakykata düşünmekligiň özi buşluk habary ýalydyr. Sebäbi biziň şu wagta çenli nähili ulanmalylygyny bilmesegem geljekde olary ulanyp biljekdigimizi ýadymyza salýar. Has guwançly geljege umydymyzy artdyrýar. Biziň aglabamyz şu wagt öz ukyplarymyzyň ujypsyzja miweleri bilen oňňut edip oturýar. Ýöne bizde has uly işleri amala aşyrmaga gaýratam, ukyp-başarnygam, mümkinçiligem bar. Indi bolsa häzirki wagtda mümkinçiligimiz bolan, ýöne häli-häzire çenli şol bolup bilmedik adamlamyzyň aýratynlyklaryny, häsiýetlerini göz öňüne getireliň. Hyýalymyzda janlandyralyň. Işewür adamlaň ýa-da zenanlaň Maksada okgunly oglanlaň ýa-da gyzlaň özboluşlylyklary, aýratynlyklary nämeden ybarat? Gel, elimize galam, kagyz alyp, şol derejelere ýetmek üçin nähili häsiýetleň gerekdigini bir başyndan ýazgy edeli, belläp alaly. Bu ýagdaý biziň öz mümkinçiliklemmize, ukyp-başarnyklamyza çuňňur göz ýetirmegimize şert döreder. Üstesine şolar ýaly ajaýyp şahs bolmagyň biziň üçinem mümkin zatdygyna, elýeterliligine düşüneris. Muň ýany bilen bizi tukatlyga iterýän, zol-zol gaýtalaýan bir sözümizi gaýdyp dilimize almajakdygymyzada äht edeliň. Robert Browninjiň aýtmagyna görä, dilimiz bilen aýdýan ýa-da galamymyz bilen ýazýan sözlemimiziň arasynda iň gamgyn ýaňlanýan söz Men şeýle bolup bilýädim. Şeýle bolmaga mümkinçilik bardy. Hasyl etmäge ýagdaýym bardy diýen sözlerdir diýip ýazýar. Şu günden hem hut şu pursatdan başlap mümkinçiligimizi doly peýdalanyp, ýetip biljek derejämizden hem has ajaýyp, has gözel, has özüne çekiji bolmak üçin jan edeliň. Günleň birinde, Wah, şo wagt ýeterlik tijenen bolsam, men pylan hili bolup bilýädim. Ýöne bolmadym diýen sözüň dilimizde gaýtalanmazlygy üçin şu wagt özümize hormat goýmagymyz, ukyp-başarnyklarymyzy herekete getirmegimiz hökmandyr. Hereket et! Birinji, muň üçin ilki şu zatlary aýdyňla. Bolmak isleýän, ýöne bolup bilmedik şahsyňyzyň aýratynlyklary hem-de ýerine ýetirýän işleri, sarp edýän gaýraty, iş ýörediş usullary, nämelerden ybarat? Ikinji, şol aýratynlyklaň hem-de sypat-häsiýetleň iki sany esasyny has ähmiýetli göreniňi belläp al. Şeýle adamlaň ýerine ýetirýän iş usullaryndan birini ýa-da ikisini belle. Öz ukyp-başarnyklaňy gözden geçir. Şu wagtky endik eden ýol-ýörelgäňden, iş-amalyňdan daşary ýene-de nämeler edip biljekdigiňi kesgitle. Soňra bimany gaýry zatlara wagt ýitirme-de, dessine hereket etmäge giriş. Özüňi şol häsiýetlere laýyk alyp bar. Çünki sen şol derejelere ýetmäge mynasypsyň hem-de muny başararsyň. Poçta markasy. Häzirki zaman maglumatlar dünýäsinde elektron poçtalar arkaly habarlaşmagyň ýa-da hat-habar, maglumat ugratmagyň giňden ýaýrandygy üçin köp adamlar indi poçta markasyny ulanmaýarlar. Muňa garamazdan, biziň ählimiz diýen ýaly poçta markasynyň keşbini, görnüşini, häsiýetini anyk bilýäs. Adaty hat bukjalarynyň ýüzüne ýelmenilýän dürli görnüşli poçta markalarynyň esasy aýratynlyklarynyň birem, bukja bir ýelmenenden soň, tä barmaly salgysyna gowuşýança, menziline, maksadyna ýetýänçä bukjaň ýüzünden aýrylmaýanlygy, şoňa mäkäm ýapyşýanlygy. Hatda salgysyna barandan soňam ony şol ýerden goparyp aýyrmak hallalla. Bu sözüň, kelamyň, bu mysalyň biziň bu günki söhbedimiz bilen näme dahyly bar diýip soramagyň mümkin. Gaýa-gopuz ýok ýerinden bir mysal orta atylsa hem-de gepiň hörpüniň nämä syrygýandygy heniz mälim bolmasa, şeýle sowalyň aňymyzda peýda bolmagy tebigy ýagdaý. Garma güýrme sowallar aňymyzy dolup eýelemänkä men muny düşündirmäge hem düşnüksizligi aradan aýyrmaga synanşaýyn. Men saňa durmuş meýdanynda uly üstünliklere ýeten, işi ugruna bolan bir işewür adamyň aýdan nesihatyny ýetireýin. Hemişe poçta markasy ýaly bol. Bir zada ýapyşdyňmy, tä maksadyňa ýetýänçäň, ondan aýrylma. Bu şahs bize ýerine ýetirýän işimizi, başyna baran amallamyzy doly bitirýänçä, Öňde goýan maksatlamyza, arzyly sepgitlemmize amykly ýetýänçäk, ol işlemimizden, maksatlamyzdan birjigem sowaşmaly däldigimizi maslahat berýär. O halypa ugur alan hem-de ýöräp barýan dogry ýolumyzy başyndan soňuna çenli geçmegimizi isleýär. Pikirlemmizi bölýän, ünsümizi dagynyk edýän, güýjümizi syndyrýan, gaýratymyzy egisýän sebäplere ýan bermeli däldigimizi, Ýaltalyk hem işýakmazlyk zerarly ýabygorly ýörişe düşmeli däldigimiz sargaýar. Ýoldan alyp galýan ownuk ýygy bahanalara duwlanman hemişe maksada okgunlylyk bilen öňe ilerlemegimizi ündeýär. Ýoly ýarpylanymyzdan soňra bir nokatda durmagyň bolmaýandygyny, ýalňyşdygy görnetin bildirip durmasa bir saýlan ýolumyzdan çykmaly däldigini salgy berýär. Ýadymyza salaly, Başyna baranymyzdan soňra terk eden näçe ýollamyz bar. Biz o ýollara ahyryna çenli eýerip bilmedik. Birbada yhlaslylyk bilen ymtylan, soňra ýoluň ortasyna ýetenimizde ýük ýazdyryp, ondan aňry ätmäge aýagymyz ysmadyk näçe maksatlamyz bar. Biz olary hasyl edip bilmedik. Gel ýüregimizi bire baglaly. belli-külli bir karara geleli hem-de mundan buýana hemişe poçta markasy ýaly bolaly. Başladykmy, bitireli, soňuna çenli alyp çykaly. Bu ýollarda ynamly, yhlasly, yzygiderli hereket etmek üçin peýdasy degjek käbir zatlara göz gezdirmegimiz göwnejaý bolardy. Ilki bilen öňümizdäki ýakyn wagtyň içinde amala aşyrmak isleýän maksatlaňy kesgitle. oň taslamasyny, meýilnamasyny düz. Haýsy amatly, haçan, nirede, nähili usulda hasyl edesiň gelýändigini hyýalyňda sallarla. Ahyrky netijesine gowuşýançaň, şol maksadyňa poçta markasy ýaly ýapyşmagy ýüregiňe düw. Haýyşym, orta ýoldan yzyňa dönme. Dowam et, ýaltanma we ýaýdanma. Gaçgaklyk etme, argynlyga özüňi eýletme. Heniz birini bitirmedik bolsaň, maksatlaňňy gaýta-gaýta çalşyryp durma. Ýapyş, maksatlaňňa poçta markasy ýaly bolup ýapyş. bitirmeseň ýnjalmarsyň. Şeýle bir ýörgünli düşünje bar. Hiç wagt hiç zady bitirmek islemeýän bolsaň, onda hiç wagt ynjalyga-da gowuşmarsyň. Maksatlaňňy hasyl etmäge sowuk-sala çemeleşýän bolsaň, ýokarky sözler hut saňa degişli jümle ekeni. Ne-hä iş bitirersiň, ne-de ynjalarsyň. Bir pähimi ýadyňa salaýyn. Çykgynsyzlykdan zeýrenýän adamlara maslahat berenlerinde, Ölümden başga zadyň dermany bar, gabyrdan başga zadyň çykalgasy bar diýilýändir. Işi bitirmekligiň, hötde gelmekligiňem ýoly, usuly bar. Üstesine ol hiç ýerden tapylmaýan altyn aşarjygam däl. Sen dünýä deňizlerinden tapmajak tylla balygyňy öz dünýäňden, köňül hem pikir ummanyňdan tapyp bilersiň. Oň esasy syry ünsüňi jemläp bilmek, gönügip bilmek. Kimiň ünsi gowşak bolsa, ol hiç wagt hiç zadyň hötdesinden gelmez hem-de hiç mahal özüni rahat duýmaz. Üns ber, güýji gowşak bolsa diýýän däldir. Ünsi gowşak bolsa diýýändir. Bitertiplik içinde ýaşasaň, garma-garjaşyk pikirlere hemra bolsaň, hiç wagt ünsüňi jemläp bilmersiň. Ýene saňa şu hakykaty aýdaýyn, hiç wagt hiç zada hötdegelmersiň, hiç wagt gönenmersiň hem ynjalmarsyň. Eziz okyjylar! Öňde goýan maksatlamyz babatda görnükli netijeleri gazanmagy isleýän bolsak, Şeýle-de, sapaly köňül rahatlygyna ýetmek meýlimiz bar bolsa, onda edýän işlerimize ünsümizi jemlemegi başarmaly. Sarç bedew deýin çar tarapa syçraýan pikirlemimizi jylawlamaly, olary maksatlarymyzyň üstünlikli hasyl bolmagyna gönükdirmeli. Köp sanly akyldar danalar hem-de dünýä durmuşyna akyl ýetiren pelsepeçiler hut şuny ündäp, damak ýyrtdylar diýsem, towa düşdügim däl. Olaň has köp gaýtalan hem-de özleriniňem uly ähmiýet beren sözleriniň biri, Adamlar, üns beriň! Belki-de köpräk gaýtalanýanlygy üçin bu sözlere degerli garaýanam däldiris. Ýöne üns bermegiň ähmiýeti, bermezligiň hatarly taraplary öňden bäri mälim. Biz şu wagt öten akyldarlardan eşidilýän şol ýaňy gaýtalap, şoňa pyşyrdap otyrys. Adamlar üns beriň. Edýän işleňe üns ber. Hiç bir zadyň seň ünsüň dagamagyna ýol berme. Işe berlen mahalyň, işe çümen wagtyň el telefonyňy uzakda goý ýa-da öçür. Hiç kimiň seň döredijilikli, yhlasly dünýäňe aralaşmagyna göz ýumma. Seriňde duýdansyz ýalpyllaýan, ýöne işiň bähbidine, haýryna bolmadyk pikirleň aňyňda ornaşmagyna eglişik etme. Beýle pikirleri özüňden kowmagy başar. Galam bilen ýönekeý çyzyklary çekip oturma hem-de bimany, ähmiýetsiz sözler bilen kagyzy doldurma. Her ýazanyň, çekeniň edip oturan işiňe laýyk bolsun. Goh-galmagally, her pursatda ünsüňi bölýän garma-güýrme ýerlerde işe berilme. Bardy-geldi başga mümkinçilik, şert ýok bolsa, onda özüňi ol gowurdylan gep-gürrüňleň içinden sogur-da bir gyra çekil hem öz dünýäňe çüm. Ýene-de özüňi edýän işleriňe bagyş et. Aşakda ýatlap geçjek birnäçe usullarymyza eýerseň, sen ähli babatda-da öz işiňe berilmegiň hötdesinden gelersiň. Men işe girişen mahalym, Hamala, hut şol pursat dünýäde şondan başga hiç zat ýok ýaly duýýan. Sen indiki mysal getirjek paýhasly sözlemem ýatla. Ünsüňi isleýän zadyňa gönükdirmegi başarmasaň, hiç wagt özüňe erk edip bilmersiň. Indiki sagatlarda pikirlenjek zadyňy öňünden kesgitlemegi başarmasaň, sen hiç wagt bagtly bolup bilmersiň. Şoň üçin hem hut şu pursatdan başlap, öňümizdäki indiki sagatlarda etjek işleňňi oýlap, biçip, tertibini taýýarla. Indiki ädimleňňi anyk kesgitle. Işe girişmeli wagty gelende, ünsüňi böljek her bir sebäp, bahanany ýeňsäňe taşla-da, ynam bilen işe başla. Işläp oturan mahalyň hiç kimsäniň hem-de hiç bir zadyň ünsüňi bölmegine, pikirleňňi duw-dagyn etmegine maý berme. Ähli ünsüňi edip oturan işiňe jemle. Şonda sen şeýle bir täsin netijeleri gazanarsyň, göz haýran galar, göwün ynjalar. Hereket et. Birinji. Öňümizdäki ýigrimi dört sagadyň dowamynda etjek işleňňi belle. Ikinji. Her işi amaly ýerine ýetirer ýaly ýerini, ýagdaýyny taýýarla. Üçünji. Öňüňde we eliň astynda-da diňe şol işiňe dahylly zatlar dursun. Işe dahyly bolmadyk her bir zady öňüňden aýyr. Dördünji. Ünsüňi dagadyp biljek islendik bir sebäpleri aýdyňla hem-de heniz işe ymykly girişmänkäň olary özüňden uzakda goý. Bäşinji. Ähli ünsüňi we pikirleňňi diňe edip oturan işiňe jemle, gönükdir. Altynjy. Şol işe sarp eden wagtyňy hasapla hem-de işiň hiline, netijesine göz aýla. Şonda bir hakykat bilen ýüzbe-ýüz bolarsyň. Ähli ünsüňi edýän işiňe jemlän halatyňda öňkülerden has az wagtyň dowamynda has uly netijelere, has beýik derejelere ýetmegi başarandygyňy görersiň. Ýene bir gezek özümize sesleneli, Adamlar, üns beriň! Ýüregiňe agram salma. Ýürege has köp agram salýan, ony tiz ýadadýan zatlar näme diýip sorasam, dessine ýagly naharlary ýa-da käbir ýokumsyz iýmitleň adyny sanap başlarsyň. Büde dogry. Belki meň senden eşitmek isleýän zadym, senden garaşýan jogabymam şoldur. Ýöne arada ýazyjylaň biri bilen gümür-ýamyr edip otyrkak, Sözden söz açylyp gitdi-de, ýürege has köp agram salýan iki sany endik hakda aýtdy welin, dogrusy, bu meň üçin duýdansyz bir täzelik bolup ýaňlandy. Halypa ýazyjyň ýatlan iki endiginiň biri maňa öňdenem belet ýagdaýdy. Ony inkär etjegem bolmadym. Makullaýjylyk bilen baş atdym. Emma beýleki endigiň üstüni täzeden açdym diýsem, öte geçdigim däl. Ikinji endik meni has geň galdyrdy. Maňa uly täsir etdi. Sebäbi oýumda-hyýalymda beýle düşünje ýokdy. Şeýle hakykata öň üns bermändigime göz ýetirdim. Garaşmaýan zatlaň alnyňdan çyksa, bir salym haýran galyp seredýäň ahyry. Jaý aýdylan sözler, ýerine düşen manylar hemişe täsirli ýaňlanýar. Gel, bu halypa ýazyjynyň ýüregi ynjaldyrýan bu sözlerini bilelikde okaly. Ýüregi ýadadýan iki sany endik bar. Birinjisi, basgançaklar bilen ýokary galmak. Ikinjisi, adamlaň mertebesini pese düşürmäge çalyşmak. Bulaň birinjisi ýaşy goýalşan, gartaşan adamlar ýa-da ýüreginde bir dert, sökellik bolan adamlara degişli. Allah Tagala her birimize saglyk salamatlyk nesip etsin. Emma ikinji ýadowlyk hemmelerde bolup bilýär. Adamlara kemmaha garamak, olaň abraý mertebesine çirk ýetirjek bolmak, sähel maý bolsa sebäp ýok ýerinden gara ýöňkemäge çalyşmak ýüregi has beter usurgadýan ýagdaýlardyr. Ýüregi ulumsylyk eýelän bolsa, kine kitu, öç almak duýgulary ony mäkäm gurşan bolsa, ýürege şondan başga merkem gerek däl. Özgeleň abraý-mertebesini özüňden pes görkezmäge meýilli bolmak, illeň ýanynda ap-aýdyň ýüze çykarmasaňam, ýüregiňde beýlekileň şowsuzlygyna heşelle kakmak. Senden öňde her kesiň büdremegini islemek. Ine, şeýle duýgy-düşünjeler hem-de şol düşünjelerden dömýän gylyk häsiýetler ýüregi bitap edýän, oň güýç-gaýratyny lagşadýan ýagdaýlardyr. Ýüregiňi ýadatmak islemeýän bolsaň, onda beýleki adamlara gyýa göz bilen bakma. Olaň abraý-mertebesini pes saýma. Özüňe ýagşylyk isleýşiň deýin, olara-da gowusynyň nesip etmegini dile. Ýagşylyk etmekden ejiz bolsaň, onda ýamanlyk bir isleme. Hiç wagt özüňi beýlekilerden beýik ýa-da artykmaç görme. Şeýdeňde, ýüregiň rahat, göwnüň ynjalykly, köňlüň asuda bolar. Gylyk-häsiýetleňňe we hereketleňňe üns ber. Birinji, biri hakda äsgermezçilik edip gürleme. Ikinji, başga biriniň ýanynda beýleki birini ýamanlap, oň gadyr-gymmatyny, sylag-hormatyny peseltme. Üçünji, hiç kime erbet niýetde bolma. Ýaramaz zady arzuw etme. Aslynda ýaramaz päl niýet ýüregiň ýele ýanyndanam geçmesin. Gögerçini nirede saklarys? Günleň birinde maşgaladaky çagalar bir wajyp meseläň üstünde dawalaşyp başlapdyrlar. Dawa-jedel şeýle bir ula ýazypdyr welin, her kes sesine bat berip gürlemäge mejbur bolupdyr. Goh, galmagal, gykylyk öýüň içini doldurypdyr. Gürrüň howludaky gögerişini öýüň niresinde saklamak hakda gidýän ekeni. Bu gögerişin maşgala agzalarynyň her biri üçin juda eziz bolansoň, her kim oňa özüçe mynasyp ýer taýýarlapdyr. Birinji ogul bu gögerişin üçin iň gowy ýeriň howlyň içindäki baglaň arassygyny ýaňzydypdyr. Emma ikinji ogul bu pikir bilen düýbünden ylalaşmandyr. Sesine bat berip, oňa iň laýyk ýer bagyň arasy däl-de, bagyň garasy diýip, ýer depip durupdyr. Üçünji ogul düýbünden başga hörpden gopupdyr. Ony bagyň içinde däl-de, öýüň içinde saklamagy akyla laýyk görüpdir. Dördünji ogly heniz pikirini aýdyp ýetişmänkä, aşhanadan ejeleriniň sesi eşidilipdir. Han indi dawaňyzy bes ediň. Şo gögerçin şu wagt nirede duran bolsa, şo ýerde-de galybersin diýipdir. Garaz, olar näme hakda dawa pikir edýändir öýdýäňiz? Bu zatlary aýdyp otyrkam, öýünde gögerçin oturan dört-bäş çagaly maşgala gözüňize gelendir. Menem bu kyssany ilki okamda hut şeýle göz öňüne getiripdim. Ýöne kyssaň soňuna göz gezdiremde, olaň öýlerinde heniz hiç hili gögerişiniň ýokdugyny, üýşüp-çaşyp ellerinde ýok zadyň dawasyny edýändiklerini bilip galdym. Olar geljekde satyn aljak gögerişinleri hakda öňünden şeýle dawa girip bilýän ekenler. Ilki bilen bar ünsüňi eliňde bar zatlaň gadyryny bilmäge, gymmatyna düşünmäge gönükdirmeli. Hemişe gözel pikirler bilen hereket etmeli. Mahal-mahal terse ýorup boljak wakalaňam gowy tarapyny görmäge çalyşmaly. Özgelere ýagşy pikir ýaýmaly hem özüňem diňe gowy pikirlere gulak asmaly. Şuňa meňzeş ýene bir kyssany ýatlaýyn. Göçme manyna beýan edilýän bu kyssada şeýle diýilýär. Günleň birinde tokaýda ýaşaýan syçan haýwanlaryň şasy bolan arslanyň üstüne sürnüpdir. Arslan ony tokaýdan kowjakdygy bilen haýbat atypdyr. Şo wagt syçan geň bir teklip bilen ýüzlenipdir. Bu gezeklikçe geçirimlilik etmegini hem-de bir aý pürüje bermegini sorapdyr. Bir aýdan soňra syçan arslan bilen başa-baş söweşe girjekdigini aýdyp, Eger men ýeňäýsem, onda bu tokaýda tarhan bolup gezmäge ygtyýarym bolsun. Tersine bolsa, onda siziň diýeniňiz bolsun diýip şertleşipdir. Arslan syçanyň bu şertiniň üstünden gülüpdir. Diňe bir arslan däl, tokaýda ýaşaýan ähli janly-jandarlaram syçanyň bu hereketlerini kinaýa bilen kabul edipdirler. Syçan welin şertini kabul etdirmek üçin ýer depip duranmyşyn. Bir gysym göwresi bolan syçanyň arslan bilen darkaş gurup bilmegine Arslan hiç ynanmandyr. Syçany äsgermezlik edip, oň şertine razy bolupdyr. Syçanyň bu sözi Arslanyň gulagynyň ýele ýanyndan geçipdir. Oňa ähmiýet bermegini bes edipdir. Syçan welin, hut şo pursatdan başlap, bir aýdan soňra Arslany nähili güne saljakdygy barada tokaýda wagyz edip başlapdyr. Her gezek Arslan bilen pete-pet gabatlaşanlarynda oňa, Hä, Arslanbaý, sen taýýarlanyber. Men seni şeýle bir guma gararyn welin, gaýdyp garyňa galmaga mejalyň bolmaz diýer ekeni. Özem bu sözleri uly ynam bilen gülüp aýdar ekeni. Arslan birbada öňki bolşy ýaly syçanyň bu bolşuna biperwaý bakypdyr. Emma günde-günaşa gaýtalanyp duransoň, Bu sözler ahyry Arslana täsir edip başlapdyr. Gün geçdigi saýy ýüregine dowul ornaşypdyr. Şuň aýdýanlarynyň jany bar bolaýmasyn? Örän ynamly aýdýa welin, ýa tokaý haýwanlary bilen dilleşip, ählisi üstüme sürünäýjekmikä? Güýçli bolsaňam gowy däl, ýagyň köpeliberýä diýip, barha alada edip ugrapdyr. Gaýgy-gamy, alada-ünjüsi şeýle bir artypdyr, içki pikirleri bilen ikiçäk galansoň, igläp gidipdir. Wakaň ýigriminji gününde tokaýa bir habar ýaýrapdyr. Arslan dünýäden ötüpdir. Ine, kyssaň mazmuny hem netijesi şeýle. Ýogsam Syçan oň bilen heniz söweşe galkmady. Heniz öňünde dikelmedi. Syçan arslana el götermedi. Syçan hiç kes bilen arslanyň garşysyna dillüwşük gurnamady. Arslan diňe öz içki pikirleri, içki howsalasy bilen özüni heläk etdi. Çagalaň heniz alynmadyk gögerçin hakda dawa-jenjele girmekleri, arslanyň geljekden howatyrlanyp, öz pikirleri bilen özüni bogmagy wagtyňa yrýa etmek. ömrüňi zaýalamak. Eger-de ýagşy, gözel pikirler duwlanan bolsa, ýakymsyz geljek hakda ýalan dowullara ýüregini eýeletmedik bolsa, gaýgy-gamlara özüni ýesir etdirmedik bolsa, belkem, Arslanyň güni başgaça bolardy. Eýsem, biziň aramyzda şo çagalar ýa-da Arslan ýaly çemeleşýänler ýokmy? Bolmadyk we aslynda-da bolmajak zatlaň aladasyna çümüp, Gerekmejek howsala gark bolýanlar seýrekdir öýdýäňizmi? Ýüregini geljekde bolar öýdülýän apy-tupanlara aldyrýan, gününi gaýgy-hasrata, alada-ünjä eýledýän, özüni lapykeç duýgulara galagoplugyň şum çeňňeklerine ildirýänler bar ahyry. Men hut şeýle adamda diýýänler bar bolsa, olara aýtmak isleýän sözlem bar. Lapykeç duýgulardan dessine araňyzy açyň. Özüňize haýpyňyz gelsin. Batyl duýgulardan saplanyň. Geljegiňiziň ýagtydygyna, gowudygyna, özüňiziň bagta mynasyp biridigiňize ynanyň. Beýik işleri bitirmek üçin bagş edilen takat energiýalaňyzy, wagtyňyzy halas ediň. O duýgulardan üzňe boluň. Emma bu sözler geljek hakda hiç hili pikir etmeli däldigiňi hem-de geljegiň maksat meýlini düzmeli däldigiňi aňladanok. Asla beýle däl. Durmuşyňyzda täsiri mese-mälim bildirýän zatlary hiç wagt goýbolsun etmäň, gözden salmaň. Gaýta, arzuwlaryňyzy aýaman, geljek üçin her ädimiňizi ölçeriň hem-de geljege taýýarlykly barmaga endik ediň. Ýöne geljek hakdaky pikirleriňizde lapykeçlige, göwnüçökgünlige, umytsyzlyga ýerem bermäň, perem bermäň. Özüňizde bar bolan mümkinçilikleri ýerlikli peýdalanyň. Wagtymyzy, güýç-gaýratymyzy bolmadyk hem bolubam bilmejek zatlaryň howsalasyna sarp etmäliň. Özümizi şum pikirlere pida etmäliň. Kesellerden goranmak üçin düzgün-nyzamly iýip-içmek bilen bir kesele ýolugyp, soňra özümiz hakda howsalaly, dowamly pikir etmegiň arasynda uly tapawut bar. Geljekki hünärini öňünden kesgitleýän, oň sepgitlerini ädimme-ädim göz öňüne getirýän, etjek işlerini, barjak, gezjek, görjek ýerlerini meýilleşdirýän talyp bilen sapaklaryna biparh çemeleşýän, Okuwyna taýýarlyksyz barýan. Geljege bolan ynamy gowşak. Okuw tamamlandan soňra-da iş tapylarmy, tapylmazmy diýip, özüni düşnüksizligiň dumanyna gabsaýan talybyň arasynda ullakan parh bar. Öz etmeli işine yhlas bilen çemeleşýän, özgelere elgarama bolmazlyk üçin geljeginiň aladasyny edýän adam bilen, birdenkä garyp düşäýmäýin gorkusy bilen ýaşaýan hem-de hiç zada eli barmaýan adamyň arasynda ullakan tapawut bar. Geljek hakdaky pikirlemmiz diňe ýagşy arzuw-maksatlara, päkize pikirlere ýugrulan bolmaly. Biziň her bir pikirimizem, hereketimizem geljegimiziň taýýarlygy bolmaly. Ýürege dowul tohumlaryny sepeleşdirýän, düşnüksiz pyşyrdylar bilen was-wasa salýan hem-de yhlasly zähmet çekmekden göwnümizem, elimizem sowadýan pikirlerden uzak durmagymyz gerek. Hiç bir ýaramaz duýgy, düýpsüz howsala bizi öňe ilerlemekden bökdemesin. Ýüreklemmiz umytdan hem has gowy geljege bolan ynamdan dolup dursun. Geljege ynamly hem umytly bakyşlar bilen seredeliň. Hereketler et. Birinji, geljek hakdaky ýaramaz pikirlerden özüňi sapla. Ikinji, näbelli geljegiň içinde ýaşama. Aýdyň arzuwlara eýe bol. Üçünji, ýüregiňe çiglik ýa-da howsala düşmezligi üçin, her indiki ädimiňi planly hem ynamly et. Dördünji, geljege bolan garaýyşlaň, bakyşlaň umyt hem-de ynam bilen dolup dursun. Daragtyň çür başyna çykmak. Göz öňüne getirip gör. Garşyňda Gol bilen gujaklap bolmajak äpet daragt bar diýeli. Şol agajyň çür depesine çykasyň gelýär. Ýöne nädip çykmalydygy hakda kelle döwer oturarsyň. Ýeri bolýar, taýýar çözgütler barka artykmaç pikirler bilen kelläňe agram salma. Ine, seň edip biläýjek zatlaň. Daragtyň çür başyna çykmagy göwün eden bolsaň, muňa üç ýol bilen çemeleşersiň. Birinjisi, daragtyň düýbüne bararsyň hem-de şol ýerde nädip çykyp bolarka diýip, çuň pikirlere çümer oturarsyň. Emma diňe höwes hem-de pikir edeniň bilen-ä iş çözülmeýär. Agajyň üstüne çykyp bilmersiň. Ikinji bir etjek zadyň wagt ýitirmezden, uzak pikirlenip oturmazdan, şahalaryna aslyşyp-aslyşyp, barha ýokary galyp başlarsyň. Bu-da o diýen göwün gandyryjy bolmaz. Netijesem gümana. Ýetmegiňem mümkin, ýetmezligiňem. Sebäbi öňünden ymykly taýýarlyk hem-de ýeterlik güýç-gaýrat bolmasa, birbada höwesli ýapyşsaňam, birsellemden güýjüň gowzap, özüňi ýadaw, argyn, lapykeç duýup başlarsyň. Hälki höwes ýöwsellige ýazýar duruberýär. Maksat her neneň arzylam bolsa, ýuwaş-ýuwaşdan ondan ýüz dönderip başlaýaň. Başga zatlara güýmeneniň, ünsüňi gaýry zatlara sowanyň kem däl ýaly bolup dur. Ine, üçünji ýol bilen welin, sen daragtyň çür depesine çykyp bilersiň. Muň üçin seni arkasynda göterip biljek äpet guş bilen dost bolmagyň gerek. Bu ýöntemje mysal bize beýige galmagyň iň aňsat hem-de iň ygtybarly ýoluny salgy berýär. Äpet guş diýsem, ertekilerdäki ýa-da Kap dagyndaky anka guşuny göz öňüne getirmäň. Olar şo ýerlerden gelýänçälerem ep-esli wagt gerek. Biz bolsa garaşyp bilemzok. Üstesine wagtam geçip barýar, gyssanýas. Emma biziň durmuşymyzda, öz dünýämizde şol äpet guşlar deýin beýik adamlar bar. Özümizden has sowatly, durmuş hem hünär tejribesi artyp, dünýä meselesinde köp çaý we çorba sowadan, eder işini bilýän, her zada pähim-paýhas bilen çemeleşýän adamlar bilen dostlaşmak ýa-da iň bolmanda şolar bilen tanyşmak gerek. Olar özleriniň maslahatlary, pikirleri bilen edil şol äpet guşlar deýin bize islendik beýiklige galmaga ýardam berýär. Şeýle adamlar bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýmak ep-esli wagtymyzy tygşytlaýar. Olar öz tejribelerini paýlaşýarlar, zerur maslahatlar bilen üpjün edýärler, gymmatly garaýyşlaryny gysganmaýarlar, ajaýyp tekliplerini hödürleýärler. Hytaýlylar muň şeýledigine bir mahallar akyl ýetiren bolmaly. Çünki olarda şeýle bir ýörgünli düşünje bar. Kijijik saçagyň başynda paýhasly biri bilen bir azajyk oturmagyň özi bir aýlap kitap okanyňdan has peýdalydyr. Tejribeli ussatlaryň maslahatlaryny diňläp, olaryň aýdýan sözleriniň aýdyň täsirini, oňyn netijesini öz durmuşynda görenler bolsa şeýle pikiri öňe sürýärler. Paýhasly biri bilen bir gijeki gürrüňdeşlik on ýyllap ders öwreneniňden peýdalydyr. Bir zady anyk ýaňzydyp biljek. Köp adamlar durmuşda öz barmaly menzil derejesine gijigip gowuşýarlar ýa-da güýç-gaýraty bolubam ýetip biljek ýerinden has bärde eglenýärler. Çünki olaň durmuşynda paýhasy hem tejribesi bilen özlerine goltgy berjek akylly-başly adamlar ýok. olara öňe ilerlemäge joşgun, ruh berip biljek, gursaklaryny güýç-gaýrat bilen doldurjak adamlar ýetmezçilik edýär. Olar özlerini diňleýän hem-de degerli maslahat berip bilýän adamlara mätäç. Olara müşgil meseleleň çözgüdini, agyr dertleň anyk dermanyny salgy berýän, arzuw-umytlaň hasyl bolmagy üçin nähili hereketler etmelidigini ündeýän adamlar gerek. Hut meň özüm durmuşda şeýle gowy adamlaň ençemesine şaýat boldum. Olar şol äpet guş deýin örän köp adamlara goltgy berdiler. Köp adamlary arasyna galdyryp, üstünligiň ýoluna atardylar. Aň-düşünje taýdan ösmegine, kämilleşmegine sebäp boldular. Şeýdibem özlerini tapan ynsanlary äpet bir guş mysaly üstünligiň çür başyna çykardylar. Bize-de şeýle adamlary sorap idemegiň wagty gelip ýetdi. Özümizden has tejribeli, has sowatly, has işjanly adamlary gözlemegimizi, tapmagymyz, olaň ýanyna barmagymyz, olar bilen tanyşmagymyz gerek. Şeýle adamlar bilen salamlaşmagyň özi ýüregiňe ylham berip, köňlüňe ganat bitirýär. Ýeri onsoň, Durmuş hem iş meseleleri hakda ümür-ýamyr edip pikir alyşsaň dagyn, maňzyňa batjak müňlerçe täze hem täsin pikirleň üstünden bararys. Birini tapdyk, ýeterlik diýip kanagat etmeli däl. Baý tejribeli näçe adam bar bolsa, şonça-da tanyşlyk açybermeli. Hersinden bir zat öwrenip galanymyzda-da paýhas gorumyz artar gider. Dürli ugurlarda zähmet çekýän, dürli ugurlardan hünärli, tejribeli adamlar bilen gatnaşyklary ýola goýmaly. Olar bilen tanyşmaga, olaň iş hem-de durmuş tejribesinden öwrenmäge döwtalap bolmaly. Belki, ilkinji tanyşlyklar, gürrüňdir söhbetdeşlikler halypa-şägirtlik gatnaşyklaryna ýazyp gitmegi mümkin. Şeýle adamlar bilen gatnaşyklary berkitmeli. Wagt we pursat, mümkinçilik ýa-da maý tapylsa, olaň ýanyna köpräk barmaly, köpräk oturmaly, aýdýan sözlerini diňlemeli, olardan görelde nusga almaly. Duşuşmaga ýüzbe-ýüz oturyp söhbete çümmäge mümkinçilik ýok bolsa, hat üsti bilen habarlaşyp durmaly. Olaň paýhas gaýmagy deýin pähimli sözlerinden, maslahatlaryndan peýdalanmaly. Ýagşy adamlar bilen gatnaşyklary ýola goýmak, berkitmek üçin özümiziň başarýan zatlarymyzam teklip edibermeli. Bu hiç hili aýp zat däldir. Hemişe her bir ýumuşlaryna taýýardygymyzy ýaňzytmakda utanyp uýalar ýaly hiç zat ýok ahyry. Gaýta özara ynam hem-de bilelikdäki iş özara gatnaşyklary has berkidýän serişdedir. Bizlik näme ýumşuňyz bar bolsa arkaýyn aýdyberiň, başardygymyzdan şeýle işlere taýýardyrys diýip, bile işleşmäge mähetdeldigiňizi, göwünjeňdigiňizi bildiriň. Şeýle gatnaşyklar, duşuşyklar az wagtda köp zady öwrenmegimizi, gerekli zatlary gazanmagymyzy üpjün edýär. Şol maslahatlara eýersek, uzak-uzak eglenip, agyr-agyr emgenip ýetmeli sepgitlemimiz gysga wagtyň içinde halys kösenmezden hasyl bolýar duruberýär. Hut şu ýerde gowy adamlaň biriniň aýdan sözüni ýatlasym gelýär. Her gezek özümde doň ýürekligiň ýa-da bir ýaramaz duýgulaň dömüp başlanlygyny duýsam, ruhumy ýat pikirlerden saplamak üçin ertesi ir bilen Muhammet ibn Wasygyň ýüzüne nazar salmak üçin ýola çykardym diýýär. Üns beriň! Diňe nazar salmagyň özi ýüregiňi ter, tämiz duýgulary bilen doldurýan bolsa, olaň sözüni diňlemegiň, maslahatyna gulak asmagyň neneňsi haýrynyň, peýdasynyň bardygyny özüňiz kesgitläberiň. Ol adam üçin Muhammet ibn Wasygyň özi güýç-gurbat, ylham çeşmesi, ýagşy işlere bolan gaýratyny, höwesini oýarýan ynsan. Oň üçin Muhammet ibn Wasyg gürrüňini edýän şol äpet guşumyz ýaly, bu salyh adam arkasyna alyp, ony daragtyň gödeňsi düýbünden oň näzik şahaly depesine, ýagny doň ýürekliginden ýürek ýukalygyň çür başyna eltip bilýän kysmydy. Biziň ählijämiz beýiklige ymtylmak, ýetmek üçin şeýle adamlara mätäçdiris. Gel biraz özümiz hakda pikir edeliň. Siziň durmuşyňyzda-da şeýle adamlar barmy? Özleriniň ýakymly sözleri, süýji söhbetleri, ýürege ornaýan maslahatlary bilen sizi asylly işlere ruhlandyrýan, durmuşyň hemişe gowy taraplaryny görmäge iterýän, elmydama maksada okgunly bolup, ýaramaz duýgulara asla per bermeli däldigini ýatladýan, Pikirleri sözleri bilen siziň elleňňizden tutup, üstünligiň seýil bagyna aýlaýan. Äpet Symruk guş deýin arkasyna alyp, beýikligiň çür depesine eltýän adamlar barmy? Şeýle adamlara gabat gelen bolsaňyz, siziň durmuşyňyzda şeýle gowy adamlar bar bolsa, tüweleme bagtyňyzyň gelendigi. Heniz ýok bolsa, bu betbagtlygyň alamaty däl. Daş-töweregiňize ünslüje göz aýlasaňyz, şeýle gowy adamlary hökman görersiňiz. Galany özüňize bagly. Hereket et. Birinji, özüňden has sowatly, has ugur tapyjy, has tejribelidir öýdýän bir ýa-da birnäçe adamlaňňy belläp al. Ikinji, şol adamlar bilen dostlukly gatnaşygy ýola goýar ýaly, olar bilen oturyp, söhbet eder ýaly sebäpleri, bahanalary gözle. Üçünji, olar bilen hemişe habarlaşyp, gatnaşyp dur.